Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız belâlarğa sabır etmek ve öz taqdirden razı olmaq aqqında olacaqtır.

Yoqsa siz, sizden evel kelip keçkenlerniñ başına kelgenler sizge de kelmeden Cennetke kirecegiñizni zan ettiñizmi? Yoqsulluq ve sıqıntı olarğa öyle toqunğan ve öyle sarsılğan ediler ki, niayet Peyğamber ve yanıdaki müminler Allahnıñ yardımı ne zaman dediler. Biliniñiz ki, Allahnıñ yardımı yaqındır. Ve beşşiri's-sabirin, sabır etkenlerni müjdele. İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum biğayri hisâb. Yalıñız sabır etkenlerge mukâfatları esapsız olaraq berilir. Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdı, Aziz ve yüce Allah bir de bir qavmni sevse, öz imtianğa tabi tutar. Kimde-kim sabır etse, oña sabır bar, kimde-kim feryad-ı feğan etse, oña da feryad-ı feğan bardır. Kene Ahmad ibn Hambal Mus'ab ibn Sa'd vasıtasınen babasından şöyle degenini ketire, Dedim ki, Ya Resûlallah, insanlardan angisi daa şiddetli belâğa oğrar, Dedi ki, Nebiler, soñra salih, yahşı ameller yapqan kimseler, soñra da insanlardan olarğa beñzegen kimselerdir. Bir kişi dinine köre belâğa tabi tutulacaq. Eger dininde qattı tursa, belâsı artılılacaqtır, eger de dininde zayıf olsa, belâsı yengelleştirilecektir. Böylece belâ qul yer yüzünde günahsız olaraq yürgeni qadar sürülecektir. Ebu Malik el-Aşariyden Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle degenini rivayet etti, Sabır bir ışıqtır. Ebu Said el-Hudriy Peyğamberniñ, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle degenini rivayet etti, Kim de sabır etmege istese, Cenab-ı Hak oña sabırnı ihsan eter. Sabırdan daa hayırlı, sabırdan daa keniş bir nimet kimsege berilmegendir. Bular belâlarğa qarşı sabır etmek aqqında edi. Qazağa, yani taqdirden razı oluvğa kelgende ise, aşağıdakiler ketirile, Ve es'elüker rıza ba'del qada, Allahım, Senden qadadan soñra rıza talap etem. İç şübe yoq ki, qulnıñ boyun egip teslim olmasını Ebu Hureyre hadisinde medh etile. Peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurğan, Diqqat et! Saña arşnıñ altında cennet hazinelerinden olğan bir sözni bildireyimmi? O söz, Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâ. Qul bunı aytqan soñ, Yüce ve Qudretli Allah dey ki, Qulum teslim olıp boyun bükti. Mahmud ibn Lübeydeniñ hadisi taqdirden öpkelenmek aram olğanını isbatlay. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurğan, Aziz ve yüce Allah bir de bir qavmni sevse, onı imtianğa tabi tutar. Kim de kim sabır etse, sabır lehinedir, kim de kim feryad-ı fiğan etse, feryad-ı fiğan da onıñ lehinedir. Razı olmaq ve öfkelenmek insanğa hastır ki, razı olğan insanğa savap bar, öfkelengen kimsege ise ceza berilir. Taqdir bivasta insanğa ait degil eken, o, qadanıñ, qaderniñ meydanğa kelmesinden sebep sorğuğa çekilmeycektir. Albuki insan taqdirden razı olğanı, olmağanı, ya da öfkelengeni, öfkelenmegeni içün sorğuğa çekilecektir. Çünki bular insanğa aittir. Allahu Taalâ şöyle buyurdı, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Bilsin ki, insan içün öz çalışmasından başqası yoqtır. Qada, taqdir, qader, günahlardan arınmaq ve hatalarnı yoq etmek içün sebeptir. Buña dair pek çoq deliller bar. Olardan biri müttefekun aleyh olğan Ayşe anamıznıñ hadisidir. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurğan, Özüne bir tiken ya da ondan daa büyük bir şey zarar ketirgen iç bir mümin yoqtır ki, ondan sebep Allah bir günahını silmesin. Bu mevzuda çoq hadisler naql etilgen. Olarnıñ içinden Müslimniñ Suheybden Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurğanına dair rivayet etken hadistir, Müminniñ işine şaşmaq mümkün, çünki onıñ bütün işleri hayırdır, bu yalıñız müminge aittir. Eger oña bolluq kelse, o, şükür eter ve bu da onıñ hayırına olur. Eger oña bir fenalıq kelse, o sabır eter, bu da onıñ hayırına olur. Et-Teberaniy isnadı ile İbn-i Abbastan Resulullahnıñ sallallahu aleyhi ve sellem şöyle degenine dair rivayet ettigi hadistir. Kim de kimniñ malı ya da nefsi musibetke oğrarsa ve o bunı insanlarğa şikâyet etmeden gizlese, onı bağışlamaq Allah üzerine vacip olur. Bu yerde biraz toqtalıp, sabır sözüniñ manası aqqında tüşüneyik. Çünki bazı müslümanlar onı özcesine başqa-başqa añlaylar. İşte, sabırnıñ bu yañlış añlamlarından Resulalla sallallahu aleyhi ve sellem Allahqa sığınaraq bizni tenbiyelegen edi, Allahım, men saña zayıflıqtan, tembellikten, qorqaqlıqtan, qızğançlıqtan, ğam-qasevetten, üzüntüden, borçtan, insanlarnıñ eziyetinden sığınam. Elbette, sabır, aqiqatnı aytmaq, onı yerine ketirmek ve doğru yoldan sapmamaq, zayıflaşmadan, Allah yolunda sınavlardan keçip, sıqıntılarğa dayanmaqtır. Elbette, sabır Allahnıñ şu sözünen taqvağa bağlanğan bir hususdır, Yüce Allah şöyle buyurdı, Euzubillâhi mineşşeytanirracim, İnnehu men yetteki ve yesbir, fe innallâhe lâ yudi'u ecrel muhsinin, Kim Allahtan qorqsa ve sabır etse, şübesiz ki, Allah güzel davranğanlarnıñ mukâfatlarını boş etmez. Belâğa sabır ve taqdirge sabır odır ki, sarsıntığa degil, aksine, sebatqa ketirir. Musibetlerniñ ağırlığı bahanesinen kitapnı çetke atmaq degil de, aksine, kitapqa sarılmağa ketirir. Ve adamnı Rabbisinden uzaqlaşmağa degil de, aksine, oña sımsıqı yapışmağa ketirir. Kerçekten de, sabır cennetke ketken yolnı yaqınlaştırır. Alla içün iç bir zalımnıñ zulumından qorqmadan sabır etkenlerniñ sabırıdır o. Sabır, Alla yolunda rastkelingen eziyetler qarşısında sebatlı olmaq ve Alla duşmanlarınen cenkleşmek içün ögge keteyatqan müslümanlarnıñ ordusında asker olmaqtır.

Ant olsun ki, mallarıñız ve canlarıñız meselesinde imtianğa çekileceksiñiz. Sizden evel özlerine Kitap berilgenlerden ve müşriklerden bir çoq kederli sözler eşiteceksiñiz. Eger sabır etseñiz ve taqva kösterseñiz, mıtlaqa bu yapılacaq işleriñ eñ degerlisidir. Ürmetli müslümanlar! Allahu Taalâ bizlerni sabırnı kerçek añlamda yaşağan qullarından eylesin. Kelecek Ramazan nasihatlarımızda körüşmek üzre. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.